Nyagwara Mogajwang' arwaki machiegni e tielo machielo ma watwak gi jodongo e oganda Luo. Nyinga Isaiah Okua kaka pile e lo wendwa arwako gini machiegni ahinya jodongo. E, wan e gweng' mar Madhare, walimo Ogai ma Madhare sub county kata constituency e Luo Council of Elder. Arwaki machiegni jaduong' fulnie e oganda joka nyanyam nyingi mar mondo mi ging'eyi Kaka ogai ni to ogai en ng'a to owuok kanye? Kaluo Nyanza. Nyinga John Osio Opuro, ajaseme dhot moni Kolunje. Kolunje kama wuokie ni en kama iluongo ni Lung'a kata Magwar to anyakwar Anam. Olunje ne gin ja ariyo, Anam g'Onyango. Mano e kama wuokie ei Seme. Koro kaka seme en momiyo adonjo kanyo. Seme ne en jaduong' mane iluongo ni Nyikal Kodongo. Nyikal ne wuoyi matin, Rado ne wuoyi maduong'. To Nyikal ne jokethre gi Rado. e bungu Malego kane ji owuok Uganda. To Nyikal noringo kanene nyathine omwonyo tik owadgi miluongo ni Rado. Mani ni rado ramo ni nyaka mie mana tike mobaro i nyathi momiyo rado tike moringo mo a mokuongre gi rado wadgi owe alego to ringo dhi odonjo e dala chwanya to gidak gi chwanya ka gisedak gi chwanya bungu kanyo to ne en gosiepne moro maniluongo ni ila jakogelo To koro kanene koro odhi dwar gasere kane en gi yowuoyi ariyo, wuode maduong' niluongo ni Odongo, wuode mar ariyo niluongo ni Dipir to gi nyako achiel mane iluongo ni Amolo. Koro ka wang' owadwar to yudo ka rwadhe moro ne berne rwath masilwal to yudo ka chwany ong'ado tung rwadhno ma tung rwath chwer remo to penjo chiege koa dwar rwadhno nohero to dhi omulo to yudo ka rwath onindo piny to pi wang'e rwath chwer to oneno remo to penjo nang'o motimo rwadhni koro nyikalni ikona ni mondo awachni dhoudi mage. O, nyikalni ka e sechego yudo ng'ato ni warawara warawara ni be wawari ane ni e dho nam koro kawo wawari obiro go ka kosebiro gi wawaria koro en gi ji abich koro chwanyo luwe gi lweny To ochwanya gi jogi moriembo machwanyo dok. Ka chwanyo osedok, tamo chwanya dhok. Kaeto ong'iyo iro, to neno iro kadumie got moro ni got Nyatigo. To koni macha sigu ni kacha, to giwuok kor Asembo gibiro got Nyatigo ka. Got Nyatigo ka gibiro to giyudo ng'ato kanyo. kani gi joge boting'o tongene obedo piny jochiemo tanam makwaro odhi to monjogi gi kuot un ng'a giri to gidwoko ni mori mori un ng'a jaduong' chochung' ni mori mori kare ne gin lang'o mane iluongo ni mori mori mano eseme kasi mori to jogo penjo to dong' wadagi to koro kom nyikal noket gi mbel gi chien to ni kare kuyie to mondo jaduong' obi nyikal obiro ka nyikal obiro to gidak giyie dak ka giyie dak ok obudho chwanyo duogo kochwanyo kawo nyakach oago loka kucho chwanya koro duogo chwanya dwaro dhoge Ema ginege wuod Nyikal miluongo ni Odongo. Tanam nonego ji kabisa nam makwara. Kane osenego ji to oriemb Nyikal, oriemb Chwanya ma Chwanya odok. To koro Odongo ne nigi mon eh, adek. Koro kodongo osetho, koro Nyikal owacho ni an Sama odongo thoni, anami matero mon mongi. To chiege odagi ni a ah, a ah, ng'ani osenego ji otieko. Ng'ani ok dong' ter mongi. Wuod owadu chwe misumba lego miluongo ni were. Were mondo oluong obi ka. Were okaw mon gi. Mondo nyathi owilre gi nyathiwa mane wabaro cha. Mondo odong. Mondo odongo mondo were obi okaw. Were wuod owadgi mane gikuong'rego ni rado. Koro were ni. to penji to were dong yud nadi to amolo koni an anene ga amolo manyako ojowo ga biye ojowo ga biye nie kare dhi ome koro ka wero biro amolo nene kobiro jowo biye to penje ni nyamera in ka ni an ka ni baba dwari baba dwara nie piny koro osebedo maler koro gimitim kinyi mondi ibi kasa apar gariyo bi oyudi kasa apar gachiel Amolo odhi gotieno. Amolo gwama gwama kama jowe bie to kobiro to ga dudo abwie piny pup. Koro ogumbo bang' Amolo. To Amolo wuotho to ogumbo to joma nene ka koro piny oyawore. To penjo ni nyako dongo to magumbo bang'i no to ng'a? Ni mano wero mera. Mane dhot miluongo ni Kagumba. ei seme gumba gi dipir. Koro Amolo ti nokawo dhako moro, nokawo mon ariyo, to dhako achiel to nyikal odagie, dhakoni ne ok nyuol. Amolo okawo dhako miluongo ni miluongo ni Obola, to ochako okawo Gadera, Gadera ne dhako maduong'. Mane seme kadero, seme kubula mwalu. To koro dhako mane ok nyuol ni niluongo no pia. To nyikal koni anam monego na ji ema kawo pia. Koro anam okawo pia. Koro were ema tino nyuolo jowili gadero. Koro konyuolo wili gadero noyudo ko wili be nosenyuol gi wili mar ariyo, wili mokwongo nonyuol godongo. Kanye kama Migelo wuokie. Migele guda molo yamo ke ugujungo kotumba. Koro Migele ni en dhood Jokamolo ei dala miluongo ni joka jokawere koro duogo wa kadipiro duogo kawere miluongo ni kadero koro kanyo matino gamie nyadwera miwacho ni ah kotamo kotamo adero tieko to nyadwera tieko mani winjo ka koro seme en koro dhout seme koro jokagumba nigi dhoudi mang'eny moingo ka dipir dipir ma wuon dala kech dipir ema nodong' en e wuod nyikal ma koro nodong' kodong' kosetho koro pogre tiar koro gam e iseme koro amolo ma nyare notamre tedo to koro dipir to kodi anam gonyango omiyo amolo kong'o To yudo ka o, jakogelo ma niluongo ni Ila mane osiepne ne giringo oko bega to bega to okawo ang'o okoni dhi pedhi ni jaduong'ni to osemer to ila omiye ich ne ok odwa dhi tedo koro ila ni ne en ila kogelo iwinjoga ni seme ka ila ila ni ne en jakogelo to ne en gi dhako maduong' Koro chiege matin niluongo ni Amolo. Koro e ila ka, koro Amolo ni en seme ok kende nikech en nyar joseme. Koro nitie kaila ma Kamolo, kaila ma Konjula. Koro gin kaila ariyo. Koro lunje ni en Anam Gonyango ma giluongo ni Ogam. ei joka were were gumba cha. Koro Anam to gonyango ne gin oweti. Koro ila ila nie iye kae wawaria nie iye mano koro iluongo wa nogam ei seme ka seme nyuomo wa te wan bende wanyuomo seme te koro mori mori ni ne en jalang'o En koro odogo tim ang'o ne nitie dhoch mane otim kode ma koro oduogo koro obedo jaseme ma koro nindo e seme kadipir. Mano e kaka dhood seme nowuotho ka seme biro ma seme koro omako dala miluongo ni seme. Nomake gi nyikal.